E minjhani varhandzi na vayingiseri va xitichi xa Munghana Lowunene FM eka tindhawu ta ku hambanahambana leti mi nga le ka tona. Loyi a vulavulaka i Cool B, i Bizarra, i ntukulu wa tihosi, i Pantsula. Hi ni na n'wina namuntlha eka nongonoko wa la tlhela ku ta mi tlangela tinsimu thwi endhawini leyi nga na ntshungu. Hi hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu

uma moya wami
van'wanyani va ku phinda ntukulu wa tihosi va ku hi lowa u rhandza ku phindaphinda vanape guys um ha ri swin'we sweswi na ta mi nyika risimu leri nga thyiwa ku ri marhandzwini ni ta fela kona i risimu leri ni nga ri tirha na teddy

eh leri ri nga hela risimu as i said emarhandzwini ni ta fela kona risimu leriya loko ni ri tsala a ni lo motivate leswaku ri um ex ti-relationship guys ti na ti-ups and down sometimes i twa i nga ri i ngo tshika mara i swi realize ku ri loko i tshika ta hanya na mani ta hanya i ta hanyisa ku yini ku swi sungule xikwembu xi swi vona ku ri adamu i ba hi xivundza loko a ri one xi endla evha who am i to change nature Swi vula ku hi fane ho fela kwale na Adam na Eva va lo fa va ha ri marhandzwini guys eh na ku fana na Romeo na Juliet so um sweswi ni ya mi nyika risimu rin'wana ri nga le ka the very same album na marhandzwini ni ta fela ko leri ri nga thyiwa ku ri u vulavula hi mina risimu leri loko ri tsariwa a swi sukela ka ku ku ri na munhu loyi a nga fika a complainer ka mina a ku ku na vanhu van'wana va n'wi tekela hansi a va n'wi tekeli nhlokweni va n'wi underminer va ri mhaka ku a nga na nchumu swi ta swa sweswo swa ku tala then a ni ku ka yena ni ku um Mfwethu, loko ku ri swa va vuyisela let them talk mara wehe hi nga pfumeli ku luza nchumu hi leswi va swi vulavulaka. Hi swoho swi nga endla ku ri ni ri tsala. Usual a ni tsali switori swa mina, a swi talangi ni tsala risimu hi switori swa mehe but ni motivate-a hi switori swa vanhu van'wanyani na leswi humelelaku everyday laha ka vutomi bya hina. So hi rero risimu leri nga thyiwa ku ri U Vulavula Hi Mina.

um leri a risimu a ku ri ku vulavula hi mina i risimu rin'wana leri ri pfaka loko ni yimbelela rona va ku emotional that's why mpfa mpfa ni yimbelela henhla voice yi pfa yi ni khama hi ku exi phela laha ku na mastering ku yimbeleriwa thwi hi pfa hi hupha na makhiyala ka ti-keyboard a ni a swi fana le studio ene a hi swi tolovela ngopfu but at the end of the day guys i am happy to announce nakambe ku ri let me uh, uh, talk uh, about something ni lava ku mi tivisa ximfumu ku ri um loko mi lava tinsimu leti a ti ri ku tlangeni ti le ka all digital platforms um mi mi mi nga nghena ka platform yin'wana na yin'wana leyi mi yi tirhisaka ku downloada ku xava kumbe ku streama mi fika mi tsala ku ri cool be music eh, cool be songs or whatever loko mi lava vito ra simu mi tsala ku ri eh, u vulavula hi mina by cool be kumbe eh, eh, marhandzu ni ni ta fela kona by cool be eh, yi swi nge endleki yi nga humi ti kona eh xin'wanyana ni lava ku xi announcer um cool b i munhu loyi a nga le a nga founder ya rara music uh, which is a very very small record uh, uh, company very very tiny as you can see uh, n'wina mi nga hlalela ka facebook live you can see the set up ku ri uh, inkosi sikelela ko loko ri nyiko yi ri koho yi koho um ni vula ku ri leswiya swa ku swilo swi saseka a swi hi ku swi endlisiwe ku yini swi ya ku ri loyi a nga swi endla i tiva yini hi maendlelo ya swona so um ni fambisiwa hi meste nkhwaxu la ka team ya hina hi vona va hi fambisaku eh, ka behind the camera hi na valantswa shots hi vona lava va, va hi pfunaku loko hi lava ti-visual swa ku fana na sweswi so ni nga si lehisa ngopfu xa nkoka laha i ku yimbelela a hi ku vulavula um hi ta va karhi hi ya mahlweni ni mi tisela risimu leri ni nga ri tirha na tsonga prince henisi leyi nga va single ya mina leyi nga huma rona lembe leri August hi ti one yona lembe twenty twenty one yaleyi leri nga thyiwa ku ri moya wa pfumela i risimu leri ri nga fika ri khoma social media ri endla trend ri endla challenge yin'wanyana ri ni tiyisa ni hleketa before ri huma risimu leri ri kote ku va na kolomu ka one thousand video clips ka TikTok. A hi fambeni, ni mi yimbelelela moya wa mi wa pfumela.
Hambi wo ta u khome xinepe hunguxuta mfaso hi van'wana ni to jika languta le tlhelo ni ku wa mina a yena hambi wo ta u ta pota kwala u ku u n'wi khume na mathevu ni to jika ni ku languta ni ku tiva wa wena wo lungo

Alright, leriya risimu eh a ku ri moya wa mapfumela tanihileswi ni nga hlamusela ku ri ha sungula so um ma swi tiva ku ri tinsimu a ti heli ku hela nkarhi se ku sale risimu rin'we leri nga ta ni ya mi nyika roho. ni na xirhambo xo rhamba tikhampani kumbe ti-individual-i kumbe ti-organization-i kumbe van'wana na van'wana lava nga na vuxokoxoko na ku tsakela na maendlelo ya ku sponsor-a ti-artist As one of the upcoming good artist a a a ni tipfinyingi ku vula sweswo because ni vona hi leswi n'wina valandzeri va mina mi respond-isaka xiswona ka swilo swa mina um we need support um ku va hi kota ku kula hi need-a um ti-sponsorship um ka this team ya mina. eh i nge xikwembu xi nga mi pfuna xi mi katekisa ka ha ri nsoto wa kahle eh mi nga mi nga mi mi mi hi pfuna n'wina mi lavaka ku hi pfuna hi ndlela yeleyo na khensa mi nga si ze mi pfuna hi ku na swi tiva ku ri mi ta hi pfuna se ni ta tlhela ni khensa nakambe loko mi heta ku hi pfuna xitiviso xin'wanyana loko i ri i lava ku tikuma i landzelele cool b eka um facebook Page yiri Could be King of Tsonga RNB. Could be King, King of Tsonga RNB. Ti kona ti-fake account mara yona i page i ta yi vona hi ku sweswi ni vulavulaka yi famba ka 22000 followers leswi swi ni vulavulaka ti-followers ta yona is 22000 um ti-likes is 19000

318. Ka Twitter, Colby wa Mchangani. I nga hlanganisa na hina hi ndlela yaleyo. Tinsimu ta hina ni hlamuserini kuri mi nga ti kuma ka any gtital platform. Risimu ra Colby loko ri ze va ri released ri kona ra kumeka ka any digital platform. Recently ha ku humesa risimu leri a ni feature e Vuyelwa leri ri nga thyiwa kuri Before. I risimu leri ni nga ta ku na rona mi nga ha mi ya ri cheka a ni nge ri tlangi namuntlha xitiviso xin'wanyani i ku album leyi landzelaka ya cool b va tshama karhi va vutisa van'wana ku ri album cool b u humesa rini i ku album yi ta huma lembe leri taku 2022 loko yo va yi hatlise yi huma, yi ta huma hi February, kambe loko yo va yi hlwele ku huma, yi ta huma mahelweni ya March. So tanihi leswi ni nga mi byela ku ri mi ni landzelela ka ti-social media platforms ta mina, ni landzeleleni ku ri loko va na ku cinca mi kota ku va karhi mi swi tiva na va karhi ni mi update ku ri okay so far ni tirhe ti-tracks tingani ni ti tirhe na vamani njhani so hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu nkarhi ni ta va karhi ni mi nyika risimu ro hetelela leri nga thyiwa ku ri famba ni mi ya vula ri le ka album ya pantsula na yona leyi nga huma ka lembe ri ra 2021 inkomu a hi fambeni